Eý kim çagyralykda siziň adyňyz kakajan öwez çagyryň şoň işleri gowy diýip köp adyňyz çykdy sag boluň çakylamy kabul edip geleniň üçin birinji bilen. Minnetdar minnetdar örüp minnetdar. Sagbol indi şu ilkinji soragym bardy meselem özüňiz barada tanşdyraýyň nirde näme işde näme iş bilen meşgullanýaňyz. Men özüm Mary welaýatynda dogdum Türkmenabat etrabynda togsan birinji ýylda iki sany mollum enem atam mol maşgalada dogulym da gysgaçasy şu taýdan dowam edip ondan soň bir kiçi ýaşlarymda şu esasy surat fotoaparat filmli ýani plýonkaly fotoaparat bilen tanyşdym ondan soňam surat almana başladym zat etdim ýyllar geçdi zat etdi ýuwaş ýuwaş Wideo tarapyna geçip başladymda, şolar ýaly edil Türkmenistandan soň gulluk borjuny edip gaýtdym, ondan soň Türkiýe döwletine geldim. Türkiýe döwletinde-de Aksaray welaýatynyň Aksaray uniwersitetinde okadym. Iki bölüm gutardym. Şu ýyl nesip bolsa ikinji bölümiň soňkusy gutarjak bolupdyr we Türkiýä gelen wagtlarymda şu surat höwesi azajyk gatyrak basdy, ýöne Wideo tarapyna köp geçdim we Türkiýede wideo bazaryna girip başladym. Şolar ýaly. Ondan soň edil şu wagt edýän işim kinematografiýa, filmmeýker diýip geçýärler. Nädip başladym? Edil ulurak döwletlerde zatlarda bu bazara girmek azajyk kynrak. Şoň üçin az işiňiz bilen hem görkezmäni başarmaly. Bärde bir akademiýa bardy, CPA akademi diýip bir akademiýa bardy. Şo taýda meni bir ýerde keşf etdiler, zat etdiler de, edil şu akademiýa çagyrdylar. Men şo taýda workshoplara, zatlara gatnaşdym. Iş iş seminarlaryna gatnaşdym zat etdim şeýdip ýuwaş ýuwaş türkiýede näme edip başladym işler almana başladym edil şu wagt bolsa istanbulda bir ofisimiz bar bir ondan soň bir uly studiýamyz bar esasan istanbul we ankara şäherlerinde näme edýän gidip gelýän ýöne türkiýäniň köp ýerinde-de şular ýaly işleri edip gördüm. Gatowy. Hawa, asyl şu ýanky aýtşyňyz ýaly kiçilikden eliňize fotoaparat alyp kinematografiýa ýanky surat. Meňkem azajyk bir meňzeş ýagdaý bolmagy mümkin, grafik dizaýner. Ýöne men asyl kiçilikden başlamadim, ýöne kiçilikden surat çekýärdim. we çekip bilmeýänim üçin gynanýardym, sebäbi kän bir elimden köp zat gelenok, elim bile çekip bilemok, ýöne men grafik dizaýner ýöne elim surat çekip bilemok, ony her kim soraýar, grafik dizaýner surat çekmeli dälmaý diýip, menem ýok, hökman däl, ol öz işiňi bilseň şol bolýar diýip. Indi meselem häzir kinematografiýa bilen meşgullanýan bolsaňyz, wideo döredijilikde türkmençe, indi Näme üçin wideo döredilik bilen başlamaly diýip sorajakdym welin, indi kiçilikden şu ýanky bana aýtdyňyz. Eger ikinjisi şu soragy men indi bir täzeläýin. Meselem, kino ýanky wideo döredijilik bilen meşgullanmak bolma meşgullanmadyk bolsaňyz näme ederdiňiz? Başga nähili gyzyklanýan zadyňyz bar? Arhitektura, näme, Mysal üçin, arhitektura işini ederdim diýip pikir edýän sebäbi olam ikinji nemede goýýan nemelerimiň biri planlamyň birikde arhitektorly obşem nähiliýeýin şu minimalist dizaýnryklar has gowy görýän mysal üçin öý ýene iç dizaýn bolanda da öýüň içiniň dizaýny ýa-da daş dizaýnlaryny gaty özüm gowy görýän arhitektura diýip pikir ederdim men. Nah. Hawa, gaty gowy. Menem minim minimalizm dizaýnyň bir belli bir ýagdaýda janköýeri. Indi, e, arhitektura özüňiz türkde bolsaňyz arhitektura daş-töwerege seretmäge gaty gyzyklydyr. E, sebäbi türküň, men özümem baryp gören bir türküň ýagdaýyny bilýän, arhitektura gaty gyzykly, köne taryhy. E, belli bir ýagdaýda eger gyzyklanyp görseň, e, gyzykly taryhy bar her bir. gurlan jaýlaryň. Indi meselem köp öňki gelen öňki gelen myhmanlardan köp sordum. Döredijilik siziň pikiriňizçe näme? Döredijilik adyndan hem belli bol belli boluşy ýaly döredip bilmän başarmarlar. Şu tarapy bar. Öz tapawutlylygyňy goýmany başarmaly, mysal üçin. Ýagny şor edilen zat edilip biler, ýöne senem şoň üstüne eger goýup bilýän bolsaň uje şo döredijilik diýip menä pikir edýän. Ýa-da bir zady noldan başlap ýüze çenli tamamlap bilmek döredijilik. Ýagny diýşim ýaly belki bir proýekt göwnüňize ýarandyr. Eger edil şony kapyral e kapyralka edip almak däl-de üstüne goşup bir zatlar edip bilmek şol döredijilikmikä diýen meň pikirimçe. Ondan soňam, mysal üçin, kelläňize bir pikir gelen bolsa, şony durmuşa geçirip bilmek, başarmak ýa bolmasa şoň wideosyny sýomka edip bilmek, çekip bilmek, ana şol döredijilik diýip pikir edýän. Hawa, razylaşýan, gaty dogry, ýaňky kelläňe gelen pikiri durmuşa geçirmek diýip-de. Arada meniň bir Aňyrda Aşgabatly mentorym bardy. Merdan Ataýew diýip, belki tanaýansyňyzam. Şol Merdan Ataýew köp diýýär-de, Ýok, kelläňe gelýän diýýär, ta ideýany diýýär, durmuşa geçirip bilseň diýýär, şo ýaňky iňlisçe kreatiw diýýär-de, kreatiwisi şol bar diýýär, şony hemişe ösdürjek boluň diýýär-de. Indi men, asyl meň işimde ýaňky işleňde belli bir, Başga edenleň işine-de seredýäňdä. Meselem, siziň ýagdaýyňyzda başga bir wideoçy adamlar bar bolsa, şolaryň eden işlerinden ylham alyp ýa bolmasa belli bir ýagdaýda, eger siziňkide aýtsak, kameraň belli bir ýagdaýyndan uglyndan almaly, şeýdip düşürseň gowrak düşer ýa ýagtylygyň zadyny bar, şolar zatdanam beýlekilerden öwrenip täze bir ýasanmaň özem belli bir ýagdaýda meň üçin döredijilikmikä diýýän. Sebäbi. Köplenç ýagdaýda ýaňky biziňkilerem döredijilik işgärlerindenem tanaýan-da ýaş oglary, daşlar ýaňky daş daşa ýurtlarda işleş işleýän ýa iş alýanlar daşa başga birinden göçürmek bir hile näme diýilem plagarizm diýilýär-de. Şoňa näme şoňa nähili garaýaňyz? Asyl soradan aslynda ýöne mesele bir giderjili gabat gelende hasam gyzykly zat şol gürrüň etmekde başga biriniň işine seredip bilemok göçürmäge diýmäýin ýöne belli bir ýagdaýda şoň tehnikasyn alyp ulanmakmy ýa bolmasa şoňa nähili garaýaňyz? Men bolup biler ol mysal üçin göni şol işi alyp etýän bolsaň ýa mysal üçin wideoda diýeli şol işde edilen zatlar mysal üçin kadrlar edil şo şekilinde kadr edýän bolsaň ýa bolmasa şo şekilinde şo taýdaky obrazyňa kostýum geýdirýän bolsaň we ýene şo şekilinde mekan seçimi ýagny düşürjek sýomka etjek ýeriňdäki aýratyn mekan seçimini hem şony edýän bolsaň bu meň pikirim Şo taýda şol adamyň azaby bar, şoň üçinem men şol adamyň ilki bilen-ä başarsam, başarsam, şoň özünden rugsat almana çalyşaryn, indi şular ýaly zat etjek bolýas. I sizem iň soňunda, mysal üçin, dizaýneri baý plany, şolar ýaly diýip ýazsaň gaty ýerlikliňkä diýen. Ýöne başga biriniň zadyny alyp göni ulanmak ýa bolmasa üstüne bir zat goşmajak bolsaň serwine şol adamyň eden zady bolup gidýärä meň nemäme düşünişim şolar ýaly ýa bolmasa özüňden bir zatlar edip şony ýagny şoňa meňzeşräk bir zatlar etmegem olam bir başga bolýan ýöne edil şony kapiralka edip almak ol birazajyk şol edilen işe azajyk sylansaňyrak ýaly bolup görünýär maňa Hakyky, hawa dogry ýagdaý. Sebäbi instagramda-da belli bir sahypa açýarlar onnoň. Men näme näme üçin kelläme geldi, meň ýadyma düşýär bir sahypada siziň Gurbannaza Ezizow instagramda goýan zadyňyzy alyp ony goýupdyrlar däni. Designed by Kakajan Öwezow ýerem ýazypdyrlar. Menem bir ýerde gördüm welin ýadyma düşenokdy ýandan siziň sahypa açyp görýän şo bir zat dur. Şol asyl kyn ýagdaý, gaty kyn sebäbi. Indi men jana bir adam azap etdi, işledi, belli bir wagtyny ýitirdi, esasy zatlar däl, düz döredijilik işinde. Aşagynda bir ýazaý, şu sahypadan aldym, şuny ýazypdyr. Galan zat näme etseň edip geç, ýaz, belle, şuny edipdir, şuny edipdir. Indi o Şo ýagdaý. Indiki beýleki soragym, belli bir köp kişiň gyzyklandyrýar malmagy, ylham. Ylham bilemok bu wdhnewienie orsça. Ylham daş-töwerekden gelýän zatmy ýa özümizden gelýän zatmy nähili? Eý şo aslynda käwagt gelenogam şol baý kösegem aslynda. Geçawa hakyky bolýan zat. Ondan soň Mysal üçin, meň bir işimde şolar ýaly bir zat boldy-da, bir iş, e, ulurak bir proýekt etdik. Gülünç şoň, mysal üçin, wideo kebşirleme, edit wagty on bäş gün. On bäş güne çenli hiç zat etmän oturdym men. On bäşinji gün edenim bilýän şony. Hiç zat çünki gelenok. Mysal üçin, etýän, bolanok, öz içime siňenok. Ondan soň, hatda şol bir Soň on bäş günüň on gününi ofisde ýatyp durdum diýseňem ýeridir ýaly. Nemedi ol şo taýda ýatyp durdy zat edip. On bäşinji güni diýlende on dördünji günden on bäşinji güne geçidi. Agşam on ikide oturdym. Irden sagat ona çenli şol işi dyndym-da. Käwagt birden gelýär, käwagt nemede bolýar, şu etjek zatlaryň kelläňe gelýär. Ýa bolmasa men şular ýaly zat etýän, köp işden ýadaýan, hany beýin dolýar diýýärler, reset atmak gerekýär-de käwagt. Gerek bolýar. Şonuň üçin men kän nämä gidýän, apparaturalar, zatlar, fotoapparatlar, zatlar men kän goýuşdyryp gidýän-de daşary, ýagny başga welaýatlara, zatlara dynç almaga ýa bolmasa şu gezip ýöne ýöräp, gezmek üçin ýörite daş töweregi görmek üçin şolar ýaly zatlary edýän özüm kän. Bolmasa şo bir ýerde dykylyp galanyňda bir korobkaň içinden başga zat kän görüp bileňok diýýärler. Şu dört durşuň içinden başga hiç zat neme açyk däl-de. Şonuň üçin daşarda eýni köp maňa neme-de ylham berip bilýär. Mysal üçin daşarda oýnap ýören çaga-da bolýar mysal üçin. Ýa bolmasa şo geçip barýan binalarymyň ýa bolmasa şo modern ýa-da bolmasa köne binanyň ýan-ýana durşy. zat edişi, o zatlar adamlaň ýany ýöräp barýarka nemeleri, ýüz ýüzündäki mimikalary, zatlary ýa bolmasa şeýle bir pikirler gelýär, şul adamlar nähili işlidir ýa bolmasa şunça problema bardyr diýip ýüzlerinden nemäni okamaga çalyşýan. Şolar ýaly zatlar bolýar esasy. Men asyl özüme detaýçyl, neme, minimalist neme edýän. Belki köp kişi zat edýänler, ýagny näme üçin bular ýaly düşünýäň zat diýip bilerler, ýöne özüm şolar ýaly bir hili garşyňdaky adamy tanamaýanam bolsam ýaňyzy ýöräp barýarkam meni pikirlenip neme etmäni gowy görýänler şu tarapy bar. Tak ýöne ylham diýlen zat azajyk käwagt hakykam gelmände kän gowy işlerem çykman bilýär. Biram käbir işlerde mysal üçin gyssaýarlar. E, ol bolýan zat. Mysal üçin şuny şu wagta ýetişdirmeli, ýöne şuny şu wagta ýetişdirmeli diýseň hem kän birde gowy iş çykyp bilýär, ýöne 70% zady wagtsyzlykdan kän gowy işler çykyp bilenoklar. Artman gowunam etdim. Dogry aýtýaňyz. Asyl meňem köp köp bir kösenýän adym. Edil şol şol şol bir zady etýän menem meselem belli bir ýagdaýda ýaňky dizaýn klient aýtýar bir hepde wagtyň şony işlemeli dogry däl men düşündirjegem bolýan bolýyn köp köp düşünýär meselem gowy iş etjek bolsaň belli bir wagt gerek şoň üstüne işlemeli oturmaly ýaňky beýlekiler görmeli olar näme edipdir sen ýönekeý bir zady Marketden daşary nirde ýoksa tapyp işledip bilmeýän şoňa mejbur etmeli dogry dämi indi käbirler üçin ýöne düşünmeýänler üçin indi bir etmelidä indi ýöne boýun aldyň etýän şoňa ýagdaý bolamaty men hem bä taşlap daşa gitmegi özüm gowy görýän tebigat bäriniňem ýaşaýan ýerimiňem tebigata bir azajyk ýakynda wak ýyň bolansoň daşa çykyp bir aýlanansoň ýaňky ýagdaý bolup geçýär. Indi ýaňky siziň belläp geçişiňiz ýaly, dünýä, ýaňky öz garaýşyňyz, adamlaryň seredip mimikasyndan hem ylham alyp bilýär diýdiňiz. Ol hakyky dogry ýagdaý. Her kimiň öz ylham alýan bir çeşmesi barmyka diýýän. Çeş, çeşmeleri diýip aýtsagam dogry bolar belli bir ýagdaýda. Sebäbi meň ýadyma düşýär, iki, iki sanyndan öň bir myhman gelipdi. Gysgaça, men ýa goşgudan ylham alýan ýa men goşgy diňleýän we ylham alyp bir zat edesim gelýär diýýän. Menem bir gaty gyzykly zat eýän ynam. Şondan soňam özüm gyzyklandym. Her kimiň her kimiň öz ylham alýan bir çeşme hökman bar eken. Ýa olam belli bir ýagdaýda meselem daşyndaky adamlara geň görnüp biler. Meselem eý nähili aýyply adam goşgy goşgudan ylham alýan ekenlaý diýip ondan. Bilemok tä maňa diňleýänler ýazýada eý gaty gyzykly ekeni ol oglan goşgudan ylham alýan ekeni. Menem aýtýan her kimiň öz dünýä garaýşy bar. Her kimiň öz belli bir ýagdaýda Özüniň çeşmesi bar şoňa köp kişi Ylham gelmedikkä şoňul gaýa diýýänler. Şo ýagda hökman gal gelýän dogrudanam. Indi siziňizde siziň ugruňyzdan ýaňky bibliografiýadan iş ejekler ýalmasada okap bilemok ýa şol ugurda başlajaklara nähili maslahat berip bilersiňiz? Indi birinji bilen-ä bu bölüme başlamak esasy Ilki ýaşlar zatlar nüşi başlajak bolýanlara diýende näme? Bir dogry bolup özlerine sorag berip görmeliler. Men şu işi hakykam isleýänmi? Şu eger şu soraga hawa bolsa jogaby ba bolsa eger hawa bolsa onda başlasynlar. Ýöne kä kişiň ýalňyşýan zady mysal üçin hawa azajyk wideo tarapy nemede türkçe bolanda gösterişli şah şahly bolýar azajyk mysal üçin aý edýän işleň zatlaň set mysal üçin setleri görýärler zat etýärler aý gaty gowy ýerde işleňiz näme ol arka plan on ýaly bolanok alyşyn ýöne diýjek bolýan zadym ilki bilen söýgi höwes Şony eger şu ugry söýýän bolsaňyz, onda bul neme hökman maslahat bermege-de gerek ýok. Köp materiallar indi internet ulgamyndan zatdan tapyp bolýar. Elbetde teorik tarapy birazajygam möhüm bolsa, iň bizdäki işlerdäki iň möhüm tarapy praktika. Hemme zady praktiki edip görmeli. teorda size diňe aýdylyp geçilýär şulardan şular ýaly sýomka etmeli, şu kadrdan şuny sýomka etmeli, men özüm okamadym bu bölümi. Ýöne şeýdip praktika ýollar bilen azajyk nemede diýilýär nähili ýuwaş ýuwaş şol çekimleri kadrlary sýomka edip şuny edeňde nähili bolýar şuny edeňde nähili bolýar Şeýdip praktiki çekip öwrenip geldim. Ondan soňam galanam meň şu go bir tarapym şumka diýende ilki başlamda surat, fotoapparat nemedi, orslaň fotoapparatlary bardy Kiev on dokuz diýip. Kakamda şo bardy, olam plýonkalydy. Ondan soň şu plýonkaň gowy tarapy şu bolýar, mysal üçin şu wagtky sifrowoý foto fotoapparatlar ýaly awto alaýyn düşüreýin. Olar ýaly zat ýok onda. Sen Güneşe çykaňda, mysal üçin, yşygyň näçede, yşygyň nähili neme sazlap bilersiň, şol yşyklary öwrenýäň. Mysal üçin, yşygyň geliş taraplaryny ýa bolmasa şul yşykda ýa-da kölegede şo taýdaky şatr spid diýen zadymyz, şatr spid näçede bolanda sen şony alyp biljek. Sebäbi o taýda analogyň gowy tarapy sen häzir suraty düşürip LCD LCD geçirip göreýin diýip hiç zat ýok sen otuz alty kadr sen doldurmaly ondan soň şo sabyr edip garaşyp onam proýawka edeňden soň görmelidä ondan soň şo zatlary öwrenenim meň bir tarapdan şu gowy boldy sebäbi iň gowy wideo Fotograflaryňam, wideograflaryňam köpüsi şunuň ýaly suratçylykdan gelen we surat kadrlaryny gowy ulanyp bilýärler, başaryp bilýärler. Şo tarapdan. Ondan soň okamak isleýänlere esasan meňä Türkiýede eger mümkinçilikler bar bolsa Mimar Sinan uniwersitetiniň gözel güzel sanatlar diýip geçýär indi şol media we şu kinematografiýa bölümleri gaty güýçli ondan soň Izmirde bir uniwersitet bar, Eskişehirde bar. Esasy şol birinji ýerde menä eger okamak islän bolsam, Türkiýede bu bölümi okamak islän bolsam, Mimar Sinan uniwersitetinde okaryn diýerdim. Olar gaty güýçli seredýär şu bölüme, şu tarapy gowy. E, ondan soň hem e, telefonum bolsun, hökman kamera gerek. Kä telefonda-da bolsa e, şolar ýaly gowy wideo işleri edip bolýar. Şolary tehnikalaryny öwrenip bolýar, kadrlaryny nähili şeýleräklerini öwrenip bilýän. Şolar ýaly zatlar etsinler. Ýöne esasy söýmek, islemek, galan zadyň hemme zat bir zady bolýa esasy şo bölüm islemek şo kynçylyklar bolaýanda-da men bara şu bölüm taşlamaýan diýip geçip gidip bilmek-de. Otdurk bolmasa köp köp kişiň ýalňyşy belki puly köpdür diýip girýä zat etýä. Badyr elbetde pulam badyr ýöne edil ol maddy tarapyndan seretseň azajyk ýalňyşylýar. Çünki höwes etmeýän işiň etmek adama ezýet berýädä. Sebäbi höwessizem ediljek işleň biride albat. Şol bolýar. Hakyky. Hawa, razylaşýan. Belli bir hünäre söýgiň bolanda, şol hünärde bir zat ýetmek üçin däl, şo hünäri taşlamadyk üçin bolsun diýerdim. Ondan belli bir zatda praktika edip, ondan öwrenip bir gowy zatlar ýasap, gowy zatlar döretýäň diýen ýagdaý bar. Gaty-ow bellidiňiz şony. Indi meň özümem ýaňky beýlekilerem arada Ýolbelet platformasy bardy. Ondan şo ýerde bir seminar etdiler-de, IT-den gatnaşan oglanlar şo ýerde-de belläp geçdiler, ýaňky hökman hünäri söýüň diýýär-de başlamankaň, hemme tarapdan seredip görüň diýýär. Şony, şony söýmeseň soňuja kyn. Şo başlansoňam belli bir ýagdaýda taşlarsyň, wagtyňy ýitirersiň diýer-dä, wagtyň gymmat zat barmy? Ondan ýaňky belleýşiň ýalam häzirki ýagdaýda telefonda-da arkaýyn öwrenip bolýar şo zatlary. Sebäbi, meselem, bir on ýyl mundan öň ýa ýigrimi ýyl mundan öň diýlen bolsa, meň bir fotoapparadym ýok. Onda onda bir düşünilerdi, ýa telefonda fotoapparat ýok, hawa dogry. Ol ol ýagdaý, indi häzirki ýagdaý diýip bilemok, eý meň şu zadym ýok, o zadym ýok. Indi, meň-ä meň bilşim ýaly, köp kişide bar telefon hökman ýagdaýda bolaýmaly. Dogrudanmy? Indi, şondan, şondanam öwrenip bolýar, sebäbi men bärde-de bir, bir ýyl mundan öň seminara gatnaşypdym. Bärde köp, köp adamlar türkmen ýaňky, ta türkmenlerem bardy, beýleki mala, malaýzisleriň özlerem ýaňky, phone photography zat diýip seminar geçirýärdiler-de. Diýýärdiler, Owurtga-patapa gerek däl. Onnoň ilki şo ýerde başla öwren, nämedigini bil. Onnoň özi, meselem, şol özüňi ösdürjek bolsaň, onda patapalada geçseň gowy bolarmyka diýýärler-dä. Hawa, gaty gowy. Indi ýaňam belläp geçdim, siziň Gurbannazar Ezizow atly Instagram sahypaňyz bar. Türkmen edebi türkmen edebiýatyna nähili garaýaňyz? Näme sebäpden Açylan hakykat? Gurban Annabereýew men esasy mekdep döwrümde kitaplaryny köp okaýardym, goşgularyny. Ondan soň has bir hili özüme ýakyn görýärdim. Goşgulary şeýle bir akyp gidýär-de okan wagtym, şony men gaty gowy görýärdim. Ondan soň Edil Türkiýä gelemde zat edemde bir hili özüm nemäni halaýan araý şu instagram storislaryna zatlaryna hekaýalaryna nemäni şon ýaly goş gujuk ýazyp paýlaşmany halaýan. Eý şon ýaly köpräk etdim Gurbannazar Edisiň köp goşgularyny bir topbajugyny mysal üçin alyp şolar ýaly dizaýn edip zat edip paýlaşyp ýördüm muny bir gün diýdim

Nähili edýän? Mysal üçin, iki günümi ýa-da iki günde bir agşamy şoň ýaly aýyrýan, şo dizaýnlar üçin dizaýnlaryny edýän we bir aýlyk dizaýnyny men çykaryp goýýan. Ondan soň şe näme planlama edip her mysal üçin başaşa günler paýlaşar, postlar paýlaşar ýaly edip goýýan. Käwagtam azajyk boşlugym bolsa, şo storislarda, hekaýalarda bir ýaryşma ýaly sorag-jogap şekilinde bir zatlar etýän. Garaz, bul azajyk hobi diýseň hem boljak, nemesini, hemem Gurbannazar Ezizowyň adyny ýöretmek maksatly. Özüm gowy görýän şol ýaly neme, goşgy dizaýnlaryny etmegini. Şonuň üçin hem boş wagtlarymda edýän esasy. Gaty gowy zatmyka diýen öz taýaňky edebiýatyňy öz taryhyňy öz ýa bizde köp köp gaty akylly adamlar bolanda ondan köp ede bellenenok häzirki ýagdaýda instagramda köp kişi bar bolup ýörsende de köp bellenenok men özümem şo. Ýa Sahiban bir begendim followm etýän ýa sorawnama diýdiňiz gatnaşýanam storiesde bar etýän onda bilmedik wagtym özüme zat diýip ýany edip ýandan çykardyň diýip hem alýan boldum ýöne gaty gowy sebäbi menem arada indi arada-da däl bir iki ýyllyk bu iki ýyl iki ýyl mundan şu ýanky türkmen beýik adamlarynyň bir posteri deýin diýip dizaýn edip başlapdym. Olam gaty gowy kabul edildi ýa ýondan redditdaky redditdaky bir myrat diýip myrat barda ondan aý ma men poster edeli gel goýaly a ýaňky menem uratdym ondan soň ýedinsdenini bolsun diýipda ha men ol aý ilk onýa bir ideýa bardy gel sataly menem satmaly ýedinsdenini bolsun şul poster dursun diýip ondan soň pozer häzirem ýa kitap kitap magazyna goýupdyr belki harda dj goýan zadym indi belli bir ýagdaýda eger dürüjülikden ýelim elin çykýan bolsa öz taryhyňy azyrak ünsürmeli, sebäbi dünýä tanatmaly-da, edebilik ýagdaýyndan. Meselem, men Şekspir diýseň hemme tanaýar-a, ýa bolmasa Ernest Hemingueý diýseň hemme tanaýan bolmaly, sebäbi belli zady-da ýaňky dünýä ýaýran adamlar, dogry dälmi? Hawa, olar iňlisçe ýazypdyr, ýazypdyr, olam dogry, meselem, biziňki türkmençe ýazandyr ýöne belli bir manysy bar zatlarda. Gyzykly goşgular gaty bilemok durun okaňda birhili ýöne okasyň gelýän kaýçyňyz ýa bir akyp gidýädä beýlenedede kitaby goýasyň gelýär öýüňden men özüm hem şol edebiýat söýüji adamsam şolar ýaly indi men instagramda folodesem köp ýagdaýda görýän storisler goýýaňyz ýaňky gitýän ýerleriňiz syýahat etýän ýerleriňiziň storislaryny goýýaňyz zat etýäňiz indi beýle bir ýadada syýahat etmek dünýä garaýşyňy giňeltýän zatda. Bulam dörejilige kömek etýärmi kömegi degýärmi. Degýä gaty gowy degýä sebäbi men özüm gowurýan syýasady syýahat etmän şular ýaly özümem iş geregi iş bilen gaty köp ýere gidip gördüm hatda köp mysal üçin işler gelýä ýa bolmasa şun ýaly Ýewro Ýewropa degişlimi? Degişli-de, ýa Ukrainada, mysal üçin, käwagt bir işimiz bolýar, oňa ýörite gidip gelinýär. Has üýtgeşik ýerleri görmegiň, Türkiýäň, mysal üçin, bir türküň, ýagny bärindäki türk halkynyň gezip biljeginem köp ýeri gezdim, kem diýende, sebäbi gaty iň neme uç nokdalaryndaky ýerlerine, zatlaryna, taryhy ýerlerine, mysal üçin, biziň bir işimiz boldy, iň köp gezenim şo boldy bärde, syýahatçylyk ministrliginiň bir buýurmaly sefarynda bir iş etdik. Şo taýdan şo Türkiýäň taryhy ýerlerini gezmek barada bir bir ýyllyk şertnama baglaşyldy. Ol gün şo taýda men gaty köp gezdim. Sebäbi görmek başga bir zat. Ýöne görüp öwrenmegiň başgaça da enemesi welin üýtgeşik üýtgeşik zatlary görýäň käwagt haýran galýaň beh diýýän nähili bolupdyr şular ýaly ýada şu taryhda şu arhitektura nädip bolupdyr azajygam bolsa özüňi özüňe sorag bereniňi duýman galýaňda şo tarapy gowy syýahat buram nemäňi açýa ýadamaýan bolsaň Gowy edip beýniňi täze täze nemeler üçin açýar ýaly açyk nemesini gowy görýän biram surata men neme edýän goýýan o taýlaryndan ýöne edil özüm şuňa azajyk garşyrak aý üýtgeşik zat gördüm surat alaýyn däl meňki ýa-da bolmasa wideo sýomka edeýin däl şony beýnime ýazman gowy görýän görüp şondan lezzet alman mysal üçin bir internetde bir gezek bir zada gabat gelipdimde bir ýaryş gidip durmy nawerna ýaryşmy ýa bolmasa bir zat gidip dur ullakan hemme kişi bir nemäni halky şeýdip sýomka edipdirler şo taýda jan köýer hmm. şo taýda hemme kişi telefony şeýdip çykaryp sýomka edip durda bir garryja daýza elini şeýdip ýylgyryp şu pursady seredip durda şu ana hakyky pursat şol sebäbi telefona düşürilýän zatlaň köpüsi häzir bul tassyklanan zat ýalňyşmasam ýüzde ýetmiş prosendi telefonda şu düşürilen zatlaň pursatlaň soň yza gaýyp görlenok bir sapar ýada iki sapar görülýär ondan soň şu durýar telefon ondan on şu zady görüpdim diýip ýatlamak ol başgaça da. Şolar ýaly. Oo gaty beh. Menem ökde şol zady görüpdim ýöne kem şo köp pikir etmedim şo barada şo wagt bellediňiz oýny oýlanýanam. Hakyky şo belli bir bolup geçen zady ýa belli bir syýasatyny görýän zadyňy ýüz göterim edip gowy edip şony özüňe ýazyp alanyň gowumyka diýýän. Sen telefonyňa ýa bolmasa bilemok näme ýazyp alýan bolsaňam telefona düşeňde de sebäbi Häzirki ýerde sosial media diýe telefon ondan kompaniýalaram telefon kompaniýalaram her her alty aýda täze çykaryp al şuny al şuny diýip ýüzüňe ýazyp durda ýutube açjaň telefon al başga açjaň hemmeýe reklama gidip dur beýle ýerdede indi köp kişi ýaňky internetden günäleýän bolmaly ýöne meň pikirimçe interneti ulanmagyň öz bir belli bir ýagdaýda düzgüni bamyka diýýän her meselem özüň nägile ulansaň şolar ýalam netije bardyr däm Şony belli bir az wagt ulansaň indi ýa köp ulansaň meselem indi olaram aňyrdaky sosial mediýalaryň eýelerem hökman siziň ünsüňizi aljak gyzar şol şonda pul işleýärda. Ondan şony şonda näçe aýylyp biljek bolsaň şonça gowy muka diýýän. Hawa gaty gowy bellediňiz şol ýaňky syýahat. Indi siziň pikiriňizçe üç sany iň gowy gidip gören ýeriňiz? Ýa üç sany gowy gidip gelýän ýerim. Birinji ýerde näme diýip bilen, Ukraina gidipdim. Ukrainada Lwow şäherini gezdim. Däl has taryhy arhitekturasy meni has nämäme gitdi. Göwnümden tutdy. Biram indi galanlaram Türkiýeden diýip bilen, Türkiýede ikinji ýerde Mardin welaýaty diýip bilen, olam taryhy bir ýer, özüm birhili taryhy ýerleri gowy görýändem maşk bolup biler. Ýöne gaty üýtgeşik bir näme duýgy goýdy-da. O taýda Mardin welaýatynda Täze Mardin we Köne Mardin diýip ikä aýrylýar. Şu Köne Mardinde gezeňizde birhili bir taryhda ýöräp ýören ýaly bolýaňyz, şolar ýaly nemesi bar. Ondan soňam has ýaşlaň köp neme edýän ýeri indi bize iki günden bir ýerde şu taýda ol indi ýöne Kapadokiýa bar mysal üçin eger o taýynam ýaman görmelerini neme edip bilerin ýa dört dördem aýdyp geçsek öz aslynda Aksaray diýip bir welaýat bar menem şu taýda okadym zat etdim şu welaýatyňam köp bilinmeýän ýerleri bar şurada da has gowy taryhy ýerler üýtgeşik ýerler bar ony Geljekler ilki mysal üçin ýagny gezmäni halaýanlar ýagny şu Türkiýede nähili nämeleri gezip bilerin diýjek bolsalar ilki bilen öňünden bir plan düzmeleri ger indi plan düzseler gaty gowy bolýardy reý sebäbi ýagny şu welaýatda şu bar eken diýip gitmek o biraz ýalňyşrak her zadyň ýerini bilmek gaty gowy şu esasy şol üçüsi diýip bilerin men Lwiw Lwow welaýaty, ondan soň Ukrainada, soňam Mardin welaýaty, soňam Kappadokiýa, Newşehir welaýaty, Türkiýede. Esasy şu ýerler diýipler. Ynha. Oho, a toý. Menem eşitdim Kapadok barada hiç tutmaýan. Ondan öň sebäbi köp köp gidýän ýerler. Men özüm baramda gidip görmedim ýöne gaty gidesim gelýär. Hasam geçen ýylyň ýagdaýlaryndan soň ara bir ýere çykmaly hökman gaty ýaňky içimi dört karaktanyň içinde otursamam ara döredijiligim döredijilik däl eken. Indi özüňiz kitap söýermi? Men kitap kän eý o diýen okap nem etýän adamda elime alyp kitap nem etýän diýseň gaty azdyr. Sebäbi men şular ýaly zatlar halaýan. Mysal üçin bir bilesi gelýän zadymy bloglardan zatlardan ýa-da bolmasa ýazyp atýan we nähili ýeri şular ýaly sözler näme many daş ýa bolmasa şular ýaly söze degişli nämeler diýilipdir şolar ýaly zatlary gaty köp okaýan. Ýani olam ýolda gidip barýakam telefonda zatda bolanda atýan mysal üçin ondan soň şo söz göwnüme ýaran bolsa ondan soň şeýdip gidip oturýarlar. Ondan soň ýa bolmasa o sözleriň käbirleri kitapdan alynýar, zat edilýär. Edil kitaba degişli zatlary men okaýan, ýöne şu öz ugruma degişli zatlar. Ýöne başga-da kitap iki sany iki sany üç sany maslahat berip bilerin aslynda. Men öz okan kitaplarym. Ýöne ony ýaly Her gün okaýan diýsem hä ýalançy bolar sebäbi şu internetden bloglardan zatdan okumany özüm gaty halaýan şu tarapyny halaýan. Hawa ol gaty gowy zat hasam häzirki döwürde köp kişi ýa köp işini bilýän adamlar belli derejede paýlaşmagyň gowy bolýadagydam edýän işini ony şolardanam öwrenmegiň hiç gerek zat näbilim Erbet ýok, erbet tarap ýokka diýýän söz. Özüme öwrenýän dagy täze bir ýaňky şo biziň sferada işde diýilýä trend, trend bilen bile gitmeli diýip onda köp kişi eýdýän trendleri yzarlamaly, şolar bilen bir batda bolmaly zat etmeli. Indi men köp her her gezek soraýan dagy myhmanlardan üç sany ýaşlar üçin okamaly kitaplary diýip. Siziň şol maslahat berip biläýjekleň haýsylar? Mysal üçin näme bar? Eger şu bölüme başlajaklaram diýip geçdikde, birinji bilen bärde näme bar? Türkiýede ene men türk kitaplaryny näme diýip bilerin? Türk kitaplaryny okan zatlaryma esasy Sabit Kalfagil diýip bir ýazar bar. Hemem suratçy, aslynyň dokumentalny suratçysy zady bolan Sabit Kaldwagiliň kompozisionnyý bir kitaby bar. E, eger başlajaklaram şu kitaby göz atsalar gaty gowy bolar. Nähili kompozisiýalar zatlar edip bolýar suratçylykda ýa-da edil şowur şeklinde wideoda-da nähili nemeler edip bolýar. Eger şo kitapka ikinjisi Minimalistik bir kitap bar oň jyny ýazary bolmaly häzir men nemesini göreýin okapdym asyla ol iňlis kitap bolmaly neme amerikanyň ýazany bolsa minimalistik şo kitap bar üçünjem men özüm arada ýakynrakda-da neme etdim dyndym munuň bir bir ömür nasyl ýaşanyr diýe bir türkçede näme bir ömür nähili ýaşanyr. ýaşalar diýip bir neme bar. E, Ilber Oktaýlynyň belli taryhçy Ilber Oktaýlynyň bir kitaby, mysal üçin, şu ýaşlarda, şu ýaşlarda näme etdim ýa-da şu ýaşlarda esasy durmuş nemesinden, pelsepesinden ýola çykyp, şo Ilber Oktaýlynyň durmuşyndan alnan zatlar, edil öz dilinden ýazylan kitap, şol şol üçüsi diýip bilerin. Ýa. Soňky kitap gyzykly ýarak özden soň barlak gören maýyň geçesi ýaly bolýar. Gaty gyzykly. Sebäbi şo taýda bir söz geçýär. Men aslynda o kitaby almagyma sebäp bolan hem şol. Bir söz gabat geldi. Mysal üçin bir ýere gidýän bolsaňyz diýýär, ateli diýýär rahatlyk üçin ulanmaň diýýär, diňe ýatmak üçin ulanyň diýýär-de. Bir giden ýeriňiz diýýär, ýöräp birinji sapar giden bolsaňyz diýýär, ýöräp görmejek bolsaňyz gördüm diýmäň diýýär. Biram diýe şo giden şäheriňiziň diýe aslynda diýe gündizine bir görüň diýe gijesinem aýratyn bir görüň diýe çünki diýe gije diýe o şäher diýe başga häsiýete bürenýär diýe şo sözi gat erbet nämäme gitdi göwnüme ýaratdary ondan soň şo şo kitap ondan soň bir ýerde gabat geldim şu e, aeroportdamy bir ýerde gabat geldim şony alan bilýän şu söz üçin ýa ondan soň okap gynalan bilýän sözüň güýji sözüň güýji de ýazyjyň gowy ýazyjy gowy bolsa döredýän zady gyzyklandyrýan eken gaty gowy hawa men üçin hem gaty gyzykly bolşy bar men nesip bolsa tapyp bilsem okajak taryhçy özüm taryhy halamsoň beýle taryhçy da Ondan asyl özüňiz näme okadyňyz? Ýaňy belläp geçdiňiz, öz işleýän ugruňyzdan okamaňyz. Ýok, ýok, işleýän ugrum. Birinji bölüm men mehanik inžener, ýagny türkçede makine mühendisligi diýip geçýär. Ikinji bölümim kompýuter saýens, kompýuter tehnologiýalary we mugallymçylygy diýip geçýär. Şony dyndyň. Ýa iki bölüm ýaly. A tak ýöne daşyndan surat we wideo degişli okuw seminarlaryna ylym altmyşa ýetmişe golaý. Şolar ýaly. Daşary, daşary ýurtly molumlaryň elinden sapak aldym. Eneme şo suratçylar, wideo sektoryna gelýänler ýörite biz şo ýaňky başda aýdyp geçen TEP akademi workshop akademiýamyz bar. Şo taýy ýörite daşary döwletlerden mugallym getirýärdik. Mysal üçin, belli bir kontenžany bolýar, otuz sany ýa-da ýigrimi bäş sany okuwçy alybilýär içerisine. Men bir sapar, iki sapar şoňa gatnaşdym, ondan soň meni şo taýda kömekçi edip aldylar, her gelen mugallymyň ýanyna kömekçi edip şo tarapy gowy boldy. Esasy, ol firma şu wagtdan günümize çenli alty ýüz, ýedi ýüze çenli workshop durmuşa geçiren firma. Soň şu taýda bir altmyş-ýetmişe golaý workshoplarda ýer aldym. Şu tarapym meň üçin hasam gowy. Köp adamy tanamagyma sebäp boldy. Tüweleme. Gaty gowy, hawa. Näme üçin soradym, sebäbi köp kişi men mugallymçylyk okajak, men mugallym bolmaly ýa-da agat bolmaly diýip, gaty bir gowy ýazar, ýatdan çykarmak. Gaty ýalňyşyp galýan. Sebäbi gowarýaňmy hökman şol işde özüňi barlap gör diýýänler sebäbi bu köp kişi men bilemok meni bilemok aýdýan nirden bilýäň barlap görmeseň nirden bilýäň hany başlamasaň nirden bilýäň şol zady edip görmeseň ýa eliň bilen dadyp görmeseň şo asyl olam bir aýratyn uly bir tema ýöne Gowy belläp geçiren ýagdaý. Indi belli bir ýapmak üçin bir bir soragym. Siz bilen gyzyklanýanlar, soragy barlar, nirä baryp nirde sorap bilerler? Elbetde nememden arkaýyn men kän zadyma ýok men her gelen soraglara jogap berýän men instagramdan şo kakajan öwezow şo taýdan her hili neme edip bilerler soraglar bar bolsa men höwes bilen jogaplar. Eee, başga name isleýän? Men wagtynda zadyny gowy görýän, eee, mysal üçin, şu edil şu sorag bilen ýüzlenenler kän, boş goýmana halanok we men jogap berýän şo taýdan. Arkaýyn näme soraglar? Gatowy, gatow. Salam, köp köp çakylygymy kabul edip geleniň üçin. Menem ýaňky gaty gyzykly boldy. Belli bir ýagdaýda döredijilik adamyna gülüp gülünmesinem hakykatdanam gyzykly. Kim bol aýtsyn, sebäbi her kimiň öz garaýşy barda, şo garaýşyny bilmek gyzyklyda. Ýaňky aýdyşyňyz ýaly. Salam, köp minnetdar siz hem sylap çagyryp üçin. Salam. Salam, köp köp. Salam, görüşençe.